आइ तारियो भरपूर छै लेकिन गाहक सब कतऽ मरि गेलै से नहि जान आओर दिन तऽ मार करै छलैया कि ललियाके तारी पहिने हमरा भेटऽके चाही पहिने हमरा भेटऽके चाही आइ सब उसरीडी भऽ गेल छी कि जाने गेलियै कतऽ चलि गेलै आइ अइतियै एक आध गो फुर्सतमे ओकरा नीक जकाँ फूल क्रीम पियतियै तारी ललियाके तारी फूल क्रीम दूधे जकाँ एक बेर जे पीलक आ घरे जाके साँढ़ जकाँ मोट भऽ गेल अच्छा कोनो ने कोनो तऽ हेबे करतै दोकान छै तऽ ग्राहक नहि अतै ओहो ललियाके दोकानमे अबे करते की हो जिया जे कने चाय पिया जे बहुत मौज गरमा गेल पैसा लके एले है पैसा दे देबो दिया ना फिर पर- अगला हाँ, पिछला सब काम बाप के खुटिया धरने छियौ कि तोरा हम दैत फिरियौ कल दे देबो दियो ना फ्री में हम ककरो नहीं पियबै छी पहिने पाई ले छी तकरा बाद पियबै छी अरे पैसा दे देबो अगला पिछला सब कल दे देबो हम कल चेक बनते ना कल एक बार में सब पैसा क्लियर कर लाबो एक गिलास लाबो जल्दी फटाक से बाप रे जोन सब छोड़ के लिए तो खेत में जोन सब ले है में एक एक गिलास जुगु थौ पी ले आ निकल एत से जो पाई ये धो में ले। पी लियो पी जल्दी धो ले हम जान कत कत से चले अबै छी से नहीं जान कोरिबा सबके पाइ नहि रहै छै तऽ चलबै छै मुँह उठा के मजा आ जाएगा आगे किछो पाइ छौ तऽ दे ने अभी पानि हो जौन सब वहाँ खेत में बैठल है जो जो जो जो निकाल हम जे छी जौन सब में वहाँ खेत में बैठल है उ सबके आब पाइ देबे पड़बे कल चेक भराबो जो जो जो जो चेक अपना मरलहबा बाबा के भजा भजा दिए

दह त पहिले गिला तार जे हाथ पैर नहीं काज करे छो आइ हम बिना बिना पाइ नेने हम तारी देबऽ वाला पक्का छियौ। जब पहिले ला एक गिलास से चुपचाप दही बैसा कहीं दे अरे बैसे आइयो दे बाइल ललिया ले। के ललिया के तारी से नीक कतौ तारी भेटै छै अरे! अरे फूल क्रीम हमर तारी छै फूल क्रीम एक बेर आदमी ख- पी लै छै तारी हमर आ घर जे जाइ छै साँझ जगह चौकस भऽ जाइ छै आ से तऽ होइ छै ने हाँ? पहिले एक गिलास। आ ओतबे नहि हम अपना तारी में जे एगो टैबलेट प्यार वाला धऽ देली हाँ? इहें तो सत्तर साल के बूढ़ा बा से तो सोलह साल के छौड़ा की बारह साल के छौड़ा लौंडा हो जाइ छै और से मालूम है जिला जवान में तोरा तारी के नाम से पहले एक गिलास दे, तो- पहले दहिना हम पक्का अपन शपथ कर छो कोरी फूट जा देबो पाई तोरा मन नहीं अबै छौ कहियो हमरा पर आबै छौ तै ने आबै छियौ ओ डर लगै छौ डरबै ने सुना ना हमरो तोरा पर मन अबैया लेकिन छू छे हाथ कहीं मुंह में गेलैया तोहे कहू से बात ने पहिले एक गिलास आ तारी दै छियो सुना ना ले ना। दिल से दिल जे मिलतै त एहिना जाम से जाम तक सही रहतै कोला अपना आर के दिल से दिल जे मिलतै हाँ। तहिना जाम से जाम टकरेतै सुना ना हमरा तू मानै छ कि नहीं खूब मानै छी आ सुना ना हाँ, का? जे जे कहबो से करबा ह करबौ हम्म? अगे की नहि करबौ तोरा लए तोरा पाइ नहि छौ गै पाइ एक दू दिन भऽ जेतौ दऽ देबौ एक दू दिन के गोली मारा ना कल किसने देखा है सुना हम जे जे कहै छियो से सुना कहलियो कि तू तो घर के गार्जियन छ पहिले एक गिलास तारी पिया ले, ना, पहिले सुना एक ना, गिलास तारी पिया सुना ना। हेगे हाथ नहीं पैर काज करी जा, अब तू बिलाई जका करे छा जना पोठिया बिलाई। माछ के पीछे रह जे हेगे बेगर पिया नहीं बाजे ले हाथ दे छियो सुना ना कहलियो के कि, के पीछे तारी तोरा दे छियो हां अब तू की कर घर जा हाँ। पाई नहीं छो तो की भेले मौगी के गहना जेवर सब उठा के लो आवा हैं रे मौगी ता तोर बूढ़ भेल जाइ छौ सुख के तऽ छहोर्रा भऽ गेलो धोछिनिया टाटी वाली फौती वाली हैजा वाली मोरकी वाली देखलियो ओहि दिन हाट में बैगन रहो कतर छिललका बैगन छी अथी कर की नहीं तो रहो सुना कर- हाँ, कर। गाना उठा के लो आवा हाँ। आ तारी की दुकान फ्री क देबो दुकान ई फ्री फूल कर क्रीम तारी ललिया के तोरा लेल सही में जिंदगी भर सही में तऽ ई बात एक बात कहबे ना हाँ तो केना चढ़ेबे के आ कहूँ पकड़ लेलक कन्या तक केहन छा घर के गार्जियन तो हमरा से दिमाग लै छै हो गे चुपे चापे जा हाँ। आ घर में से ढिठे मालिक जका निकाल के हाँ। मौगी देखते तैयो नहीं देखलकै तैयो बुझि आ लऽ के गेलियै, चलि बुझि आबा आ तकरा बाद तऽ हम आ कि तू हमर तारी आ तोहर मुंह गेले फूले क्रीम तोरा एना बूढ़ रह देबो हाँ, हाँ। नहीं। रे अपन फूल क्रीम तारी हम पिया के अपरे। आ तोरा बाप रे बाप जवान तोरा कर तो दी। जवान कर अरे, देबो ई- जान लके आबा जे जे मेरा हाथ सटबै छै हाँ। तै बेर बुझी जे हमरा हृदय में गुदगुदी बढ़िया गुदगुदी मुंह जुठा ला आ जल्दी से लके आबा एक गिलास आ तकरा बाद एक तोरा गिलास हम- तकरा बाद तोरा हम नहा देबो पक्का एक गिलास देना एक गिलास देबी ने आ तकर बाद हमर हाथ पैर ठीक भऽ जेतै देखी नहि पीने छियै ने हाथ थर थरा हे हाँ, ठीक छै, रुक ठीक ना छै, रुक ठीक ना छै। राख दे ना कहलियो हा हाँ, हाँ। कि ला हाँ। आ कनि मुँह जुठा ला हाँ। ताकि हमरा नेना के नरेटी नहीं सूख जाए आ जा ओ तो से ल के आबा तकरा बाद तो हमरे आ तोरे राज रहते सही ना तब केते फूल क्रीम तू पीबा केते के त ललिया अपन फूल क्रीम तारी पिया के जमान क देलकै आ तोरा हम बूढ़ रह देबो

तोरा तो एगो फूल क्रीम दै छलियो हँ आब तऽ तोरा पाँच पाँच टा फूल क्रीम देबो फूल क्रीम आ देबही ओहो की तऽ दूह दूह के पियाबो दुख हाँ, कहे के मतलब की जे फूल क्रीम पाँच गो वाला बनाबे पड़तै ना तो बना बना के तोरा पियाबो लाबा ना ले ले ने गे लाबा ए, आ देखी आ देखी ई सब मंगलसूत्र आ सब चीज चोरा लेलिए छोड़ ना आबै पर नजर तू की रखे छ किया? कहलियो ह कि हाँ। तू एतऽ बैठा अपन बुझ के हाँ। अपन दुकान छी हां से मालिक छै से हाँ। तू बैसा हम गेलियो हाँ। आ डबल फूल क्रीम लऽ के एलियो आ तकरा बाद तोरा पियबो प्यार पहले से तारी पिया नहीं है ना कहो प्यार से करंट लागे या आ तकरा बाद हाँ। हमही कि तू ही मैं आ गई एतै बैसा। कनी जल्दी ला हाँ, एतै बैसा अबै छी की डार्लिंग यहीं रहिएगा हम आते हैं अभी बच्चा छी आबिते हेतै ललिया एतै अरे बजार खसाउ ना की भेल रे तोरा जे ई बाप के परो पटे छौ त तू एत दिन आ रात पेटकुनिया लधने रहै छी तू हमर गहना किया चोरैली आय जे ई बक्सा खुले छोड़ देलियन ओमे से सब रुपैया पैसा जे रहे गहना जेबर सब लऽ के जैली हन से तू हम नहीं चोर लियो हां नहीं तो तोर बाप चोर लियो हां आ तू चल घर तोरा बात बोल तोरा कतई हम मिर्गिया उतार दे सुन ना हां गाना ला जल्दी हां हम ललिया के दोते लिए ललिया के होबल खले तू त आवे छी हरदम ललिया तोहर प्यारा छ तोरा हम छोड़बन चल बियौरा तोरा